Awerɛhoɔ hyɛ ne so no, kyerɛ sɛ deɛ obi ntɔ n'asɛm deɛ obi ka koraa no ɔnte nnipa no asɛm. Joe Merton nko ne gospel artist a ɔbɛto nnwom no ma mene hyɛɛ aseɛ bɔ ne ti nko na wɔn hwɛ video no ato mu sɛ awerɛkyekyerɛ bi reyɛ akɔ ama maame no na ɛno mu na ɛyɛ fans of Joe Merton aba abɔnten reka sɛ ɛbɛyɛ a nka amanfoɔ mfa wɔn ani nkyerɛ gospel industry na ato mu sɛ gospel nnwom toɔ no Awerɛkyekyerɛ wom tumi hyɛ obi nkuran sɛ obi sɛbe biribi ato no te sɛ sɛnea ato yɛn maame yi a na sɛ ɔdan n'ani ma ɛyɛ gospel nnwom a wote mu sɛ ɛboa ma no saa so revive ne spirit ba nti ɛbɛyɛ a yɛnya gyidie wɔ gos Joe Merson mu na gospel industry no so no yɛnhyɛ mu ke na ɛbɛboa yɛn yie paa wɔ sena ɛɛ abrabɔ a yɛbɔ y'awerɛkyekyerɛ nsɛm ne yɛ daa daa setena no ɛbɛtumi aboa yɛn nanso yɛn nsɛm a ɛfiri Joe Merson akakyee a ɛreba no no. Yɛntoa nsɛm no so a, yɛto aba paw Ɔmampanyin Akufo-Addo sɛ ɔno mmra mbedi anim the next four years no, ɛno na Ɔmampanyin ɛretena ase na ɛyɛ n'asoafo a ɔne wɔn bɛyɛ adwuma, mekyerɛ ministers no, ɔrepaw wɔn. Na Ɔmampanyin bɔ ɛyɛ abran papa bi a ne din de ɛyɛ Mister Mohammed Awal, ɔno na ɔbɔ ne din sɛ nka ɔno mmra mbɛyɛ Minister for Tourism Creative Arts Industry no. Na nsɛm yi bɛtɔ dwa no, ayɛ ebinom dɛ, annyɛ ebinom so dɛ. Na dwumakuo baako a ɛyɛ wɔn dɛ yɛ dwumakuo a wɔn din no yɛ Foundation of Concerned Arts Professionals, yɛtwa wɔn din no tiawa frɛ wɔn FOCAP. FOCAP dwumakuo yi kyerɛ mu sɛ, Ɔmanpanin Apaw, ɛyɛ Honourable Mohammed Awar no, wɔn deɛ wɔn ani gye ho yie pa ara. Na mmom Deputy Amampanyin bɛpaw no aka papa yi ho no nkɔyɛ obi a ɔno nso te dwumadi no ase paa sɛnea ɛbɛyɛ a obetumi aboa Mohammed Awal na Creative Arts Tourism Industry no ma wɔbetumi ahyɛ mu kena na ɔman ɔman Ghana yi sika aba mu na adwuma nso aba mu. Wɔkyerɛɛ wɔn nsɛm mu baako kaa sɛ wohwɛ nnwomtoɔ a, ɛyɛ adeɛ a kyerɛ sɛ mmabunu no a ɛwɔ ɔman Ghana mu no ama bebree adwuma firi sɛ obi te record label a, Ɛwɔ sɛ obi yɛ sound engineer, ɛwɔ sɛ obi yɛ video editor, ɛwɔ sɛ obi yɛ graphic design. Wotumi hu sɛ ɛde adwuma aba industry no mu. Nti wɔpɛ obi a ɔbɛtumi aboa na industry no akɔ nkan na ama mmabunu anya adwuma, unemployment no ɛso se a ɛnwomtoɔ no nso no ɛde sika ɛba ɔman Ghana mu. Yɛretoa nsɛm no so a, wɔ saa nsɛnsɛmua mu ara Ɔmanpanyin apaw Honourable Mohammed Awal sɛ nka ɔmbɛyɛ ɛyɛ Minister for Tourism and Creative Arts Industry no. Saa nsɛmu yi mu ara na abranteɛ Shatta Dewale, Shatta Wale aka sɛ ɔno no industry no ɔte aseɛ yie paa. Ɛka ɔno nkoa ne yam a Nkramanpanin ayi ɔno Shatta Wale sɛ nka ɔmbɛyɛ Minister for Tourism and Creative Arts. Na nka Ɔmanpanin ayi ɔno sɛ nka ɔmbɛyɛ Minister paa deɛ a, ɛnneɛ nka ne rivals mmienu a yɛn nyinaa nim wɔn no yɛ abranteɛ Sarkodie ɛne Bim, Stonebwoy, nka wɔn mmienu no na ɔbɛyɛ wɔn Deputy. Ntsi nka ɔno Shatta Wale no bɛyɛ Minister for Tourism and Creative Art Industry na Sarkodie ne Stonebwoy ayɛ ne Deputy. Ɔkyerɛ ne nsɛm mu sɛ saa nkorɔfo mmieniu wei yɛ nkorɔfo a ɔmo tse industry no ase ana ɔmo tse ɔno Shatta Wale no ɔmo tse n'ase ntsi no ɔmanpanyin nsan nhwɛ mu yie na nka ɔmo bɛyi ɔno Shatta Wale na ɔmo bɛyɛ Minister na nka ɔno nso mfa mmeranteɛ mmieniu ndi n'akyi na ɔmo mmiensa wei no medeɛ mefrɛ ɔmo the three wise men. According to wɔnom mmiɛnsa wei no wɔn bɛtumi aboa na industry no asan so apagya ne mu fisɛ corona ɛya asɛe nneɛma. Asɛm a ɛtwa toɔ kra a mede bɛwie ne gye nsɛm no mu ɛyɛ yɛman baako a ɔno ɔyɛ legend ɔto nnwom ɛba asa so a ɛne asɛ Michael Jackson ɔdi asa yie paa yɛ maame Akosua Agyapong. Maame a ɔne onyin a onnyin da, deɛ ɔteɛ na ɔte. Ɔde nsɛm too dwa. Ɛberɛ a yɛn papa JJ. Rawlings nyɛ yie no ase yie no rekɔ so no, ɛna nsɛmtwerɛfoɔ bɛn no bisa no ano nsɛm baako mmienu, Ɛdɛn na ɔbɛtumi aka afa yɛn papa ho? Na yɛn maame Akosua Agyapong kyerɛɛ mu sɛ, Papa no tuu fo mmerɛ bi a ɛtwaam mu, na saa afotuo no wɔntie. Na ɛnnɛ da yi deɛ, ɔka si ne pi sɛ ɔnu ne ho yie pa ara sɛ wɔntie saa afotuo no. Yɛnhwɛ nsɛm a ɔde to dwa. Me 25th anniversary na ɔbaeɛ no ɔbɛgyee mic kaa sɛ anka every year na menyɛ saa high life program no mɛma mentwɛn five years na anka menyɛ because they miss it ɔmo mmise the real high life mantie o na metwɛn ama me 30th anniversary aso me 30th no soo last year anka mekɔ akɔyɛ ɛna covid no baeɛ mebɛgyee conference center me bookii ne biribiara Nna Covid no ho bɛgyee mu. Ntsi Covid no ho bɛbɛgyee mu wiei no, nna kyerɛ sɛ ɔwɔ sɛ mede ba this year. Ntsi me birthday si seventeenth November. Mesi so Wednesday seventeenth November, nna mapɛ gu twelve November. A kyerɛ sɛ, wohu, ɛyaw me too much sɛ meenya no nnya n-celebrate thirtieth no. Mantsie n'asɛm annyɛ every year no Ah ma na mba se every year ma me ma regret big time sɛ panin ka asɛm a na wodi so ɛboa ka meyɛɛyɛ a ebi koraa nka nsɛm bi ɔkɔ bɛka akyerɛ me koraa mpo every year no koraa mpo no ka ɛbɛsesa nneɛma bebree ba me feel sɛ metwɛn tete anniversary and this is it yeah. Ɛna no a aka no, sɛ panyin asɛm na wodi so a, ɛboa, efisɛ mmere bɛba a saa panyin no, wotu ani a, wɔnhwɛ a, wonhu no bio. Wonhia sɛ anka ɔbɛka asɛm bi sei akyerɛ wo na wonhu no bio. Enti ne nsɛm a ɔde too dwa no, papa no tuu no fo wɔ ɛyɛ a ne show bi a ɔtaa yɛ Papa no tuu no fo sɛ nka ɛbɛyɛ a ɔnyɛ no every year because according to ɔno no ɔno ɔyɛ no five years five years. Papa no kyerɛ mu a ɔman Ghana yɛpɛ high life paa nti ɔyɛ bɛyɛ a nka ɔnyɛ ne high life show no every year sɛnea ɛbɛyɛ a mpanyinfoɔ a wɔpɛ high life ne youth no a yɛreba no yɛbɛtumi agyina high life so abɔ bra fisɛ nsɛm wom wantie mmerɛ ɔyɛɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛtie na wadi so no ɛna papa yi so atɔ nananom wɔ nseɛ do nti nka ɛbɛyɛ a mpanyinfoɔ ka asɛm a yɛmfa no nyɛ afutusɛm. na yentie, ɛfiri sɛ mebɛba a, wɔnni hɔ a wɔbɛka nsɛmmisa akyerɛ yɛn. Aha na me dwumadie no nyinaa bɛsi, wɔ ɛyɛ anigye mu nsɛm dwumadie so, anɔpa mu nsɛm dwumadie so ka ho, na me din de Ɔsabarima Kojo Gyessie. Memfa aseda mma Egyama Herbal and Prayer Centre, wɔn na bere ne abere nyinaa no mebɛgyina ha a wɔbɔ m'asene na mede nsɛm yi brɛ wo. Hwehwɛ wɔn akyiri kwan wɔ Tema, Bekyire, Bompa to Bompa, Kumase nso, Sewia Junction, Ato Nsu Agogo, Ana ɔba Accra Ogoni mantam mu a ha na yɛ headquarters wɔ hɔ yɛ Poku ase Meyera wobɛtumi afrɛ egya wɔ 0244570362 se so biem a 0244570362 wofrɛ no a ɔno abɛgye wo so na ɔne wo adi nkɔm sesie mene wo kasa yi deɛ ɔwɔ Tema nti Temafoɔ montu mmirika Ashamanfoɔ monyaa mo tu mmirika na monkɔ na monkɔhu papa me me mɛdan me ho na me nua baa Ama Daisy

Ɛdɛn na ɛyɛ wo haw? Stroke yareɛ anaa abubuo mu si yareɛ, awoɔ yɛ wo dadwen, afei nso woanya nna mu yareɛ bi te sɛ gonorrhea, syphilis, chlamydia, trachoma, low sperm count, afei w'afikyiri hɔ mma, fibroid, ekuro tuo atu, kaa adi wo ahwe ase, aka wo kotodwe, aka w'akyi, typhoid yareɛ, ulcer, afei nso woamu nso wo ho hyehye wo pa ara. Egyama herbal press no, mekae wo sɛ yɛde ahaban no, nea ɛyɛ fresh a ɛyɛ foforo foforo foforo na yɛde yɛ ho adwuma de ma wo. Wo ba wei, wɔnom wii, wei nom nsa, Ɛhɔ yɛ baabi a yɛde ahaban hyɛ nipa asom de twe ne yareɛ firi ne ho. Egya ma herbal presence, yɛwɔ solution, yɛwɔ ahaban, yɛwɔ nnubura, yɛwɔ nnua nhini a ɛbɛtumi de asa yareɛ no de ama wo. Nea ɛhia ne sɛ wobɛtu anamɔn na woaba Pokuase Mayera headquarters. Yɛwɔ Kumase, Sewia junction, ɛna afei nso Gbekyire, Bompa to Bompa. Yehowa Nyankopɔn nhyira wo.

Medɔfo na ɛnnɛ ha na yɛde dwumadie no bɛsi. Me nua ɛyɛ ɔsabarima Piesie Kwadwo na wotee ne nka ɔde anigye mu nsɛm de bɛsom yɛn no. Na dwumadie yi yɛ anɔpa mu nsɛm. Emu nsɛm no dɔɔso, naaso sɛ ɔba deɛ tse ase yi deɛ na yɛwɔ enidasoɔ. Ɔdɔfoɔ, ɛnnɛ yɛ da Fiada, meserɛ wo Ada sɛ kae bio sɛ coronavirus yareɛ no wɔ hɔnom a kyɛsɛ asan atse atɛse, ɛɛkɔ soro a ne sa mma fam, enti sɛ yɛ nsa ahohoro, sɛ yɛbɛ use sanitizer, sɛ yɛbɛhyɛ yɛ nose mask no ɔdɔfoɔ yɛnhwɛ na yɛndi saa nhyehyɛeɛ no nyinaa so. Mekae wo bio sɛ Agyeama Herbal and Prayer Centre na ɛso amasene a kyerɛ sɛ dwumadie yi metumi de brɛ wo. Yareɛ no sɛdeɛ ɛteɛ biara no kɔpue mu wɔ hɔ nom na wɔbɛsɔ ano de ama wo. Zero two four four five seven zero three six two, zero two four four five seven zero three six two ne wɔn namba. Na mekae wo bio mu sɛ adwumakuo bi pɛ ɛyɛ sales executives atɔn wɔn product de ama wɔn. Tie namba no bio na frɛ.

de ma obi biara a ɔbaa dwumadie no so de n'ahoɔden ne ne nimdie bɛkaa ho ma a ɛyɛɛ kra bɛhyɛ. Wɔnom a wɔgyinaa akyire ɛyɛ me crew a wɔbae ma biribiara totɔɔ n'akwan mu ɛyɛ me camera men Mister Radi Sima ɛna Mister Salifu na ɛhwɛeɛ maa biribiara totɔɔ n'akwan mu. Afei me producer baako pɛ, Ijiem Broni a kyerɛ sɛ yɛntumi nkɔ ngya ne hɔ, Mister Ashley Eeh Nyame onhyira wo ɛna me msra Desmond ɔse Yozo nation ae Nyame nhyira mo nyinaa na ɔnyɛ mo kɛseɛ Ɔdɔfoɔ ɛnɛ yɛ weekend kae sɛ wobɛbɔ wo ho ban Mesrɛ wo wo nkɔ nkɔnom nsa sɛbe ma no mmoro so Ghana hia wo Anɔpa mu nsɛm dwumadie yɛhia wo Nyame yɛ yɛn adom na yɛte nkwam na ɔde yɛn nkwa kyɛ yɛn a Dwoada anɔpa nnɔnsia, hyia me, me ne m'apamfoɔ, na yɛmfa anɔpa mu nsɛm dwumadie no mbɛsom mo. Ɔdɔfoɔ, makra mo. Now move. Okay. Ready, all, all, for the hour. Good. Okay. Woo! One, two, go.